Also mir wollte grad ufänken a mir soen Iech e ganz grouse Merci fir Är Präsenz haut de Moien. Dat ass ganz flott fir eis a wichteg. A wéi gesot, mir loossen d'Fënsteren elo mol nach op, well mir hunn ebe keng Klima an et ass ganz, et gëtt immens waarm am Moment. Mir misst mer et nach packen, dofir kucke mer och, Séier doduerch ze goen. A fir séier doduerch ze goen, wäert ech och elo alleng hei dee Programm, dee mer haut wëlle presentéieren, presentéieren. Et geet drëm, den Titel vun der Pressekonferenz hutt Der matkritt, ass L'OGBL s'invite dans la campagne électorale. Et geet ëm d'Parlamentswalen, wou mer e puer Accenter wéilte sëtzen, wat eis, wat eis wichteg ass als OGBL, vun, a wat mir erwaarde vun de politesche Parteien. Mir hunn natierlech dat op all eis Sujete elo resuméiert, déi eis wichteg sinn, déi déi Leit vertrieden, déi also concernéieren, déi mir vertrieden, all déi schaffend Leit a Pensionéiert, fir Familljen hei zu Lëtzebuerg. An hei ass. Quasi d'ganz Geschäftsféierung vum OGBL a jiddereen huet en anere Kompetenzberäich. A wann herno Froen do sinn, da si si och alleguerten disponibel. Mee fir aus Zäitgrënn wollte mer awer proposéieren, dass ech duerch de ganzen Text ginn. Also ech soen Iech e grouse Merci, well et kënnt ee jo net eraus aus deem ganze Wahlfieber a Wahlprogrammer. Mir wollten awer ofwaarden. dass d'Gemengewalen hannert eis sinn an dee ganzen Elan ronderëm d'Gemengewalen, an dass elo déi eenzel politesch Parteien esou lues erwächen an an de Walkampf triede, scho getruede si fir d'Parlamentswalen. An do war et eis ebe ganz wichteg ze soen, Mir sinn als OGBL an déi Leit, déi mer vertrieden, concernéiert. An hei gëtt wierklech déi national politesch Orientéierung vum Land determinéiert. An do si ganz, ganz wichteg Momenter, déi sech wäerten entscheeden. An déi Politik, déi eng Regierung féiert, an déi lescht Regierung gefouert huet an déi nächst wäert féieren, huet natierlech direkt Repercussiounen op déi honnertdausende vu schaffende Leit a Pensionéierten hei am Land, a fir eis als OGBL betrëfft dat souwuel d'Residente vu Lëtzebuerger Nationalitéit wéi Residente vun aneren Nationalitéiten, wéi awer och déi ganz, ganz vill Frontalieren hei am Land. An déi sinn alleguerten direkt impaktéiert vun der Politik, déi gemat gëtt. An duerfir ass et eis wichteg ze soen, dass mir erwaarden, dass eng Regierung eng modern Politik mécht, eng fortschrëttlech Politik, eng sozial Politik an eng gerecht Politik. An dat si mengen ech déi Haaptmessagen, déi mir och haut wëlle ginn. Am Prinzip ass et jo esou, dass mer, keng Wahlrecommandatioune maachen. Et ass scho virkomm, an et ass och net ausgeschloss, mee dat ass sécher net haut de But vun dëser Pressekonferenz. Duerfir muss mer och déi Wahlprogrammer vun den eenzelne Parteien ofwaarden natierlech. Mee d'Recommandatioun ass awer allgemeng ze soen, hei kuckt Iech déi heite Punkten un, dat sinn déi Punkten, déi d'Leit interesséieren, an dat ass wichteg, dass do dorobber géif gelauschtert ginn. Mir si jo. Als OGBL, an dat wësst Der, onofhängeg, parteipolitesch och onofhängeg, mir sinn en onofhängege Gewerkschaftsbond, wat eben net bedeit, datt mer politesch neutral sinn. A mir hu Meenungen an déi soe mer. An dat war ëmmer esou an dat wäert och ëmmer esou sinn. An do hu mer och elo net hei op dëse Moment gewaart fir dat ze maachen. Mee natierlech ass et ëmmer kuerz virun politesche Wahlen. wichteg vläicht déi Meenungen nach eng Kéier no vir ze bréngen. Mir wëllen, an dofir, an deem Sënn hu mer en Dokument hei opgestallt, wat, wéi mer esou oft versichen, soll ganz kuerz sinn, mee et ass ëmmer ganz schwiereg sech kuerz ze faassen op esou wichtege Sujeten, mee duerfir hutt Der, an Der gesitt dat bei deene grousse wichtege Kapitelen, Bullet points, wou mer wierklech versicht hunn ze resüméieren, wat eis, wat sinn do déi wichtegst Punkten hannendrun. An dat Dokument wäerte mer elo och un déi eenzel Parteie verschécken. Mir wäerte se och bei der Rentrée invitéiere mat eis sech doriwwer ënnerhalen a Form vun enger Table ronde. Mir wäerten och ganz genee kucken, wat déi eenzel Parteien an hire Wahlprogrammer schreiwen. Mir erwaarden, dass se elo Fuerf bekennen a mir erwaarden, dass se esou vill wéi méiglech hei iwwerhuelen dovun. A mir soen hei och am Text, à consommer sans modération souzesoen, Huelt et! Mir sinn och net rose wa Plagiat bedriwwe gëtt hei an dësem Fall. Hei ka jiddweree sech drun inspiréieren. Dat hei sinn déi wichteg Punkten, wéi gesot, fir d'Salariéen, d'Rentner, hir Famillen, déi mer vertrieden. An da wäerte mer dësen Dossier och an eiser Editioun vum Aktuell hunn. Dat heescht, dee geet un all d'Membere vum OGBL, wou mer dann eben och en Appell maachen un eis Memberen, ze soen, Liest Iech dat duerch a kuckt, wat wichteg ass, wann Der d'Wahlprogrammer kritt. wat wichteg ass an Äre Consideratioune fir Äre Vott ze maachen. An am Hierscht wäerte mer och, also wann d'Wahlprogrammer all eraus sinn a ganz eraus sinn an esou, wäerte mer och e Komparatif maachen an do drop zréckblécken, wat dann déi eenzel Parteien dozou soen. Dat ass also, wéi gesot, keng exhaustiv Lëscht vu Fuerderungen a Visiounen an Ideeën, mee mir hunn hei missten en Tri maachen a mir hunn eis versicht dann op déi elo mol ze resuméieren, déi eis am meeschten um Mo leien. An et geet u mam Aarbechtsrecht, wat jo elo net verwonnerlecht ass, do si mer direkt an eisem Kärgeschäft. An Dir wësst, an dat soe mer schonn zënter enger Zäitchen, datt, dass vill Bedarf besteet an eisem Aarbechtsrecht. Jidderee weess dat, déi Aarbechtswelt, déi wandelt an déi ganz Transitiounen, déi mer do duerchginn an dee schnelle Strukturwandel duerchlieft a mer eigentlech mat nach engem Aarbechtsrecht ze dinn hu wat awer iwwerholl ass a wat misst reforméiert ginn. An duerfir brauche mer en neit Aarbechtsrecht, e modernt Aarbechtsrecht, e progressiivt Aarbechtsrecht, eent wat wierklech säi Sënn an Zweck erfëllt, an zwar de Salarié op senger Aarbechtsplaz ze schützen an do gëtt et ganz vill Bedarf. Mir hunn oft gesot, et besteet e Reformstau an der an eisem Droit du travail zu Lëtzebuerg. Natierlech ass eis och bewosst, et war Covid an esou, dass villes konnt net gemeet ginn an dëser Mandatsperiod vun der Regierung, mee et war awer alles versprach ginn 2018 am Koalitionsprogramm vun der aktueller Regierung an duerfir appelléiere mer heidrun, Il y a du pain sur la planche. Dann hu mer an deem Kapitel Aarbechtsrecht eis eenzel Haaptprioritéiten. Ech nennen der e puer, de Rescht kënnt Der am Dokument liesen. Dat Wichtegst fir eis am Moment, an dat wësst Der, ass déi noutwendeg Reform iwwert d'Kollektivvertragsgesetz, well do hu mer, mir hunn e Kollektivvertragsgesetz, wat ze al ass a wat net méi der Realitéit vum Tissu économique zu Lëtzebuerg entsprécht. An duerch nei Gegebenheeten och vun der Lëtzebuerger Wirtschaft bräichte mir e bessert Kollektivvertragsgesetz, eent wat et méi méiglech mécht och sektoriell Kollektivvertragstrecht ze hunn. Mir hunn och elo europäesch Recommandatiounen, déi soen, mir bräichten en Taux de couverture vun 80 Prozent. Kollektivverträg, mir si bei ëmmer nach ronn ëm déi 50 Prozent, jee nodeem wéi eng Secteuren ee kuckt, mee allgemeng si mer wierklech ze déif a ganz vill Salariéen hei zu Lëtzebuerg sinn net couvertbar duerch e Kollektivvertrag. Duerfir brauche mer do en neit Gesetz, e bessert Gesetz mat all sengen Ënnerdetailer, déi Der hei kënnt liesen. Mir brauche méi Schutz am Fall vun Entreprisen, deenen et schlecht geet, wat do dem Salarié geschitt. An dat soe mer och scho ganz laang. An dat hu mer eigentlech während Covid am Ufank gesot, Passt op, well wann et elo dozou kënnt, dass duerch déi ekonomesch Situatioun Entreprisë mussen zoumaachen oder restrukturéieren, da musse mer virgräifen an antizipéieren an am Fong besser Gesetzer op deem doten Niveau hunn, Hu mer, ass net geschitt. Elo sote mer et bei der Energiekris an deene Polykrisen, an deem mer eis am Moment befannen, an mir kommen der net wierklech weider. Et muss een zwar soen, et gëtt elo mëttlerweil e Comité permanent du travail et de l'emploi, dee sech mat der Fro beschäftegt, mee et wäert net méi, dës Regierung wäert elo näischt méi maachen op deem dote Punkt. Also et wäert net méi zu Gesetzer kommen. Wat heescht dat? Mir brauchen e bessert Gesetz zum Plan maintien dans l'emploi. Mir brauchen besser Gesetzer zu Plan-sociauxen, mir brauche besser Gesetzer zu Faillitten. Dat ass dee ganze Volet Sécurisatioun vun de Parcours professionnels vun dem Salarié, deen awer do ausgeliwwert ass an enger Situatioun, wou en dann net dofir kënnt. Wa mer beim Aarbechtsrecht sinn, brauche mer natierlech besser Aarbechtszäiten. Ech mengen, och do huet den OGBL scho ganz oft d'Positioun gesot, mir sinn och duerch där Transitioun vun der Aarbechtswelt, och ënner anerem duerch d'Transition écologique an och digital, domadder konfrontéiert, dass mer haut eng ganz seriö Diskussioun kënnen a solle féieren iwwert d'Aarbechtzäitreduzéierung. Alles dat widderhuele mer, e Recht op temps partiel an e Recht op Retour à temps plein, wann de Salarié et an a sengem Liewen als déi richteg Trajectoire gesäit. Mir brauchen och, a wa mer beim Aarbechtsrecht sinn, eng Erhéijung vum Mindestloun. Mir sinn an enger ganz, ganz schwéierer Zäit fir de Pouvoir d'achat vun de Leit. Mir sinn an enger Zäit, wou, an dat ass eigentlech dramatesch an dierfte mer net akzeptéieren, Lëtzebuerg Spëtzereider ass an de Working Poor. Dat hu mer an der Chambre des Salariés och ervirgehuewen an eisem Panorama social, déi traureg Statistik do. Jo, wat kann een do dogéint maachen? Dat Éischt, wat een do ka maachen dogéint, dat sinn, ass de Mindestloun eropsetzen, well déi Leit, déi schaffe ginn an awer riskéieren aarm ze sinn um Enn vum Mount, dat sinn déi mat den niddrege Léin an dat sinn ënner anerem déi um Mindestloun. An dofir brauche mer eng Erhéijung strukturell Erhéijung vun 10 Prozent vum Mindestloun. Wa mer beim Aarbechtsrecht sinn, brauche mer awer och en neit Aarbechtsrecht, wat modern ass a wat ugepasst ass op déi nei Forme vun der Aarbecht. Ech ginn hei just kuerz d'Stéchwuert Plattformaarbecht an Uberisatioun an alles, wat do hannendru ka kommen. A mir brauchen eng besser Aarbechtsmedezin, déi och deene Gegebenheeten do Rechnung dréit. An da si mer bei den, bei den, bei der Aarbecht vun der Zukunft. Mir wëssen, dass d'Aarbechtswelt vill ännert am Moment. Mir hu ganz vill nei Erausfuerderungen, déi aktuell geopolitesch Situatioun, mee awer och d'Transitioun, ekologesch, digital an esou weider, op d'Aarbecht bréngt eben och nei Challengë mat sech an a bréngt nei Opportunitéite mat sech, mee bréngt awer och den Challenge mat sech, virun allem, dee mer am Moment gutt kennen alleguer, ass dee vun der Pénurie de main-d'oeuvre, Pénurie vun de Kompetencen, an dat mécht natierlech Spannungen um Aarbechtsmaart. An do wëlle mir dogéint virgoen, dass mer ebe besser Aarbechtsplaze schafen, attraktiv Aarbechtsplaze mat gudde Léin, mat gudden Aarbechtskonditiounen, Aarbechtsplazen, déi och wou et Matsproocherecht gëtt fir déi schaffend Leit, dat heescht och méi Cogestioun, méi Stärkung vun de Gewerkschaften an net, an och besser Aarbechtszäiten an net ëmmer méi Flexibilitéit, wou een ëmmer méi muss asprangen an on a permanent connectéiert sinn. Dozou gehéiert natierlech eng Verbesserung vum Sozialdialog, méi attraktiv Aarbechtsplazen, besser Cogestioun, an dat esouwuel an der Entreprise wéi awer och an engem grousse Secteur wéi op nationalem Niveau. Dozou gehéiert och eis prett ze maachen op KI an all hir Defien op d'Aarbechtswelt. Dat wäert eis alleguerte mat neie Situatiounen konfrontéieren. Mir wëllen och an deem Kontext do trotzdeem sécher Aarbechtsplazen. a fest Aarbechtsplazen. An de Contrat à durée indéterminée soll ëmmer nach d'Prioritéit sinn a sécher Aarbechtsplazen och fir déi jonk Leit sollen ëmmer nach d'Prioritéit sinn. An an deem Kontext appelléiere mer och drun, dass och, jo, do kann ee elo soen, dat ass natierlech en Appell un d'Arbeitgebersäit, mee et ass och en Appell un d'Politik, well d'Politik huet och hei eng Verantwortung ze iwwerhuelen, andeems se ebe gutt Gesetzer schaaft, andeems se e gudde legislative Kader mécht, mee andeems se awer och oppasst, wéi se d'Entreprisen ënnerstëtzt. An an deem Kontext maache mer en Appell un déi sëllegen Aides aux entreprises, awer och all fiskalesch Erliichterunge fir d'Entreprisen an all Ënnerstëtzunge fir d'Entreprisen, dass ee, dass do d'Regierung an d'Politik och oppasst, dass dat un Entreprisë geet, déi, déi déi Rechter vun de Leit respektéieren an déi sech do un déi sozial Kritären do halen, an dass et muss Schluss sinn eigentlech mat deene Blankoschecken, déi awer ganz vill gelaf sinn an deene leschte Joren, ouni op déi eenzel Mënscherechter, Ëmweltrechter, sozial Bedingungen do opzepassen. An an deem Kontext, nei Aarbechtswelt, grouss Transitioun, déi mer matmaachen, ass et natierlech mega wichteg, dass mer eis stänneg alleguerte weiderbilden. Dat gehéiert halt zu der Zäit vun haut an zu dem Liewe vun haut an der Aarbechtswelt vun haut. Ech benotzen déi Termen net gär, mee Dir wësst, ëm wat et geet, de Reskilling an den Upskilling. A mir alleguerte mussen eis upassen un déi nei Gegebenheiten an duerfir gëtt et wäert de Wäert vun dem stännege liewelaange Weiderbilden a Léieren ëmmer méi grouss ginn an der Gesellschaft. An dat geet awer net, wa mir mat den ale Moyenen dat versichen ze maachen. An duerfir brauche mer nei Moyenen. A mir brauche méi Rechter. An dat ass ganz banal, mee mir brauche méi Zäit och, fir an Formatiounen ze goen. Duerfir fuerdere mir e Recht op Formation continue, e Congé, eng Verbesserung vum Congé individuel de formation. Mir hunn do e ganze Konzept, wou eigentlech géif verlaangen, dass mer eng Gestion paritaire vun der Weiderbildung hei am Land hätten, wou mer och zu dräi, à caractère tripartite, mat Vertrieder vu Stat, Patronat a Gewerkschafte géife kucken, wat sinn d'Kompetenzen, déi gebraucht ginn um Aarbechtsmaart, wat sinn déi, déi zur Verfügung stinn a wéi kritt een déi esou ugepasst, dass mer do déi beschtméiglech Adéquatioun hätten. Dofir fuerdere mer e Conseil national de suivi et d'évaluation vun der Formation continue. An an deem Sënn, an dat soe mer och schonn eng Zäitchen, dat weess den Aarbechtsminister och, mee dat hu mer och an dësem Kontext erëm op eiser Fuerderungslëscht, si mir der Meenung, dass et wichteg wär, dass eng Entreprise e reegelméissege Bilan social géif maachen, wou se géif kucken, wat hunn ech da vu Leit a wat brauch ech da moar vu Leit a wéi misst ech meng Leit op de Wee kréie vun enger Ëmschoulung oder Weiderbildung, fir den Defie vun der Entreprise vu moar ebe gerecht ze ginn. An dee Bilan social, dat soll eng exakt Visioun da gi vun deem, strategesch, wat, wou sinn ech a wat brauch ech, an dee soll eben och gedeelt ginn an an der Cogestioun opgestallt an an der mat der mat der Personaldelegatioun an an den Haiser. Bon, dat ass deen dote Volet Travail, Aarbechtsrecht, Aarbecht vum Mois, dee mer hei wollte couvréieren. An als Gewerkschaft ass dat jo normal, dass mer dass mer soen, do ass och wierklech eng vun eise Prioritéiten. Mee Dir wësst, dass mir eis net dodorobber reduzéieren. Mir wëllen eng méi gerecht Gesellschaft, mir wëllen eng besser Welt eigentlech fir déi schaffend Leit an hir Famillen. An dat gehéiert, dozou gehéiert natierlech awer och, dass mer eis als Gesellschaft gutt opstellen. An dat heescht, dass mer och eng ambitiéis Budgetspolitik féieren an dass mer awer och eng sozial gerecht. Steierpolitik hunn. Déi hu mer awer nun eemol net hei zu Lëtzebuerg. An, an dat soe mir elo scho ganz laang, a mir erwaarden eigentlech, dass déi nächst Regierung e Schluss mécht mat där Steierongerechtegkeet, déi mer hunn, an do reell duerchgräift. An dat geet natierlech net duer ze soen, et wäert jiddereen einfach manner Steiere musse bezuelen. Well mir brauchen awer och e sozial staarke Stat, mir brauchen och e Moyen a mir brauchen och Steierrecetten, wéi Der wësst. Mir wëllen och e Stat, dee gutt Investitiounen ka maachen an déi Beräicher, déi wichteg sinn. An dat natierlech musse mer weider investéieren an d'Educatioun, ech kommen nach drop zréck, mee an d'Gesondheet, an d'ëffentlech Déngschter, an d'Energie, awer och virun allem an d'Ëmwelt, wéi mer all wëssen, an d'Digitalisatioun an an alles dat, wat déi nächst Generatiounen eben ofséchert. An duerfir brauche mer och Steierrecetten. Mir brauchen awer insgesamt. méi Gerechtegkeet an deem, an deem Steiersystem, dee mer hunn. Eis Fuerderunge sinn hei an de Bullet points opgezielt. Dat gëtt elo ganz laang, wann ech Iech déi virliesen, mee Dir kënnt déi jo selwer noliesen. Ech ginn enke kuerz duerch d'Ideeën. Perso, Barème vun de Personnes physiques, do hu mer e Phänomen, vun der Ongerechtegkeet dran. Mir wëlle manner Besteierung bei den ënneschte Léin a méi Besteierung bei den ieweschte Léin an eng Flaachung vum Mëttelstandsbockel. Dann hätte mer am Barème schonn en sozialen Agencement. Mir sinn nach ëmmer, och dat ass elo keng Iwwerraschung, fir eng Adaptatioun vum Barème un d'Inflatioun. Mir sinn och nach ëmmer fir en Automatismus vun där Adaptatioun. Dat ware mer virun der Tripartite, dat si mer no der Tripartite. Et ass heiansdo e bëssen eriwwerkomm, wéi wann dat en iwwerraschende Moment wier, mee dat hu mer ëmmer gesot. Mee ech erënneren awer och nach eng Kéier drun, déi Tripartite, déi do war an déi en Deel Adaptatioun vum Barème gemeet huet, dat war jo keng Tripartite, déi soll Steierreform maachen. Dat war ni den Optrag do un déi Tripartite, mee mir haten trotzdem déi Fuerderung, an et war eben eng grouss Noutwendegkeet an där Kris vun der Kafkraaft, dass mer ophale mat deem Nettoindexklau. An dofir hu mir gesot, Maacht elo eng Adaptatioun vum Barème. Mir hunn net alles duerchkritt, mee en Deel duerchkritt, awer et feelt nach e groussen Deel. A et feelen nach, notamment elo vun 2017 un, 5,5 Tranchen am Barème, déi net ugepasst gi sinn. an dono doriwwer eraus an Zukunft eben en Automatismus. Wa mer vun der Adaptatioun vun un d'Inflatioun schwätzen, da gëllt dat net just vum Bail, mä dat muss een enke gesot hunn, well ech mengen, et ass ville Leit och net esou bewosst, gëllt dat och fir all Steierkreditter, well mir hunn der jo elo e sëllegen, ginn der ëmmer méi, an d'Steierkredit ass och eng gutt Saach. Also dat ass en Outil, wou mir och mat ënnerstëtzen. Domadder kann ee villes maachen, iwwert de Steierkredit salarié an déi nei Conjoncture an den CO2-Kompensatioun an esou weider, mee wann een déi net adaptéiert un d'Inflatioun, da verléieren déi och stänneg u Wäert an et kommen ëmmer manner Leit an de Genoss vun deene Steiergeräter. Dofir och do eng Adaptatioun an dann eeben, Op där anerer Säit eng méi konsequent Besteuerung vum de Revenuë vum Kapital, well do hu mer, do besteet jo déi eigentlech a grouss Ongerechtegkeet, déi ass jo net am Barème vun de Personnes physiques eleng, mee déi Haaptongerechtegkeet besteet jo do dranner, datt Aarbecht einfach vill, vill manner, also vill méi besteiert gëtt wéi Kapital. An dat, domadder muss Schluss sinn. Mir sinn och fir méi Besteuerung op de grousse Fortunen. Dat steet hei am Detail méi dran. Mir wieren eis och géint weider Steierreduzéierung vun den, fir d'Entrepriser. Mir sinn och der Meenung, dass een enker en Analys misst maache vum Impakt vun deene Steierreduzéierungen, déi vun dëser Regierung gemeet gi sinn an och virdrun. Mir brauchen eng staark Investitiounspolitik, dat hunn ech gesot, an duerfir brauche mer och budgetär Regeln europawäit, awer och hei zu Lëtzebuerg, déi deem ugepasst sinn. Mir mussen endlech all déi Investitiounsdepensen aus dem Calcule vum Defizit budgétaire erausrechnen, soss komme mer ni dohin, dass mer kënne soen, mir maachen eis Land elo fit a prett fir den nächste Generatiounen do déi Ofsécherungen ze ginn. Mir hunn och hei d'Steierklass eent A opgeworf, wat eis jo en Dar am A ass an déi Ongerechtegkeet vis-à-vis vun alle Monoporentoen a Wittfraen a Wittmänner, déi och muss aus der Welt geschaaft ginn. Da si mer bei dem Thema vun de Inegalitéiten an enger Gesellschaft. Mir si effektiv der Meenung, dass eng Politik sech doru moosse léisst, jo, wéi huet se dann géint d'Inegalitéiten, wéi ass se géint d'Inegalitéiten virgaangen an huet se et fäerdegbruet, eng Situatioun vum Land a vu Leit manner inegalitär ze maachen oder net. An dat ass leider nach e ganz, ganz groussen To-do an dofir hu mer dat och hei erëm opgeworf. Mir hunn ëmmer nach, bon, do brauch ech net drop anzegoen, well dat maache mer am Panorama social vun der Chambre des Salariés, eng Montée vun den Inegalitéiten, massiv, ëmmer nach ganz vill Prekaritéit ënnert de Leit an Do all d'Indicateure weisen dat ëmmer erëm, haut wollte mer net Statistiken erëm auspaken, mee do gëtt et eng Rei Saachen, déi een dogéint ka maachen. Ech hu virdru vum Mindestloun geschwat, natierlech kéint een dat och hei nach eng Kéier erwähnen, mee do geet et awer virun allem drëm, dass een déi Leit, déi a prekäre Situatiounen sinn, an dozou gehéiert eben och prekär Aarbechtsverhältnisser, dass een deene méi Ofsécherung gëtt, dass een deene jonke Leit, wa se vun de Schoule kommen, an den Aarbechtsmaart eraginn, méi Chancë gëtt op fest Aarbechtsverträg, dass déi sech och kënnen e Prêt leeschten op enger Bank an hiert Liewe kënnen opbauen. Do geet et awer och drëms ze soen, dass Leit, déi an de Chômage gefall sinn, dass déi besser ofgeséchert sinn, dass de. d'Periode maximale vun de Chômage-Indemnitéite verlängert gëtt, well mir hunn e Problem, mir hu jo niddrege Chômage zu Lëtzebuerg, si mer jo alleguerte stolz drop, mir kënnen et nach vill besser maachen, mee eise Problem bleift awer bei de Laangzäitchômeuren, déi, do hu mer wierklech en héijen Taux an dofir muss een och do eppes géint géint d'Erofrutsche vun deene betraffene Leit maachen. An dann hu mer kleng Outile wéi d'Alloca-, also Outile wéi d'Allocation vie chère hei zu Lëtzebuerg, déi gutt sinn, datt et se gëtt, mee da musse mer déi och upassen. Mir mussen déi erhéijen, mir mussen déi adaptéiere reegelméisseg, mir mussen awer och dofir suergen, datt méi Leit an de Genoss komme vun der Allocation vie chère an datt mer do Upassungen hunn. Mee dat do ass dat Kapitel, wou mer eis elo wierklech op déi Schwächst dann hei konzentréiert hunn, op deenen Instrumenter, déi mer do kënnen ënnerhuelen. Mee dat zitt sech jo eigentlech duerch de ganze Pabeier. A wa mer bei der Kafkraaft sinn, wäert et Iech net iwwerraschen, dass mer e Kapitel zum Index hunn. Och do wäert den Inhalt Iech och net iwwerraschen. Dofir ass en och ganz kuerz, dat ass just quasi ee Saz, dass, an et war an et bleift eng rout Linn fir den OGBL, eisen Indexmechanismus. Ech brauch och haut net méi laang a breet drop anzegoen, firwat. Dir wësst awer, dass den Index en Deel ass vun eisem ganze Lounstruktur hei am Land. An mir hunn elo alleguerten erlieft an deene leschte Joren, wéi wichteg et dann eben ass, dass een net ee vun deene Piliere kann ugräifen, dass déi aner da matrutschen. Duerfir bleiwe mer a mir hale fest um Indexsystem. E soll also net manipuléiert ginn, net moduléiert, net reportéiert, Net ofgeseet, net gedeckelt, net wat déi lëschtest Gedanken do sinn, déi et do ginn, net de Wuerekuerf manipuléiert, näischt, e soll bleiwen, wéi en ass a mir si fir eisen Indexsystem. Dann hu mer, an ech mengen, dass dat e wichtegt Thema gëtt fir d'Regierung vu moar an eis alleguer, e Kapitel iwwert d'Sécurité sociale. An leider kritt dat och an der gesellschaftlecher Debatt oft net déi Unerkennung an déi Wichtegkeet, well dat da vläicht net esou konkret ass an esou faassbar ass, wéi wa mer iwwer den Index streiden oder iwwer d'Steierpolitik. Mee hei geet et ëm eppes, wat och zum Wuelstand vun eisem Land hei bäiféiert an et geet ëm eppes, wat esou wichteg ass an eis och ëmmer esou laang differenzéiert huet par rapport zu anere Länner an nach ëmmer mécht. A Covid huet et eis et jo gewisen, wéi gutt mir awer reng vun deem, vun deem Punkt vun der Ofsécherung, vun der sozialer Ofsécherung vun de Leit ewechkomm si par rapport zu anere Länner. An duerfir hei. un déi Regierung, déi elo am Amt ass, an un all kommend Regierungen e waarmen Appell an e ganz wichtegen Appell, Loosst eis net dee System, dee staarke System, dee mer hunn, hei demanteléieren. An deen ass ausbaufäeg an et ass vill ze maachen, mee mir hunn en öffentleche System vun der sozialer Versécherung, dee wichteg ass, deen héichqualitativ ass, deen op dem Prinzip vun der Solidaritéit baséiert an deen eis ebe garantéiert huet, ëmmer erëm garantéiert huet, dass mer besser do stinn, wéi dat op allen anere Plaze vun der Welt do ass. An duerfir musse mir dodrunner erënneren an dodrunner festhalen. An dee System gëtt attackéiert, do kommen Attacken, do sinn der schonn am gaangen. An do musse mer eis waarm undoen an do wäerte mir eis awer voll dogéint wieren. Mir schwätzen hei vun de Prestations familiales. Mir hunn jo gutt Prestations familiales. Et ass awer och Bedarf do ze verbesseren, well Dir wësst, si hu Wäert verluer zwëschent 2006, wou se désindexéiert ginn, an 2021, wou se reindexéiert gi sinn. Do si ganz vill Joren, wou Famillje mat Kanner Moyen verluer hunn a wou mer och ëmmer erëm, de Risque de pauvreté ass am héichste bei de Famillje mat Kanner, am allerhéichste bei de Monoparentoen. Jo, do ass Nachholbedarf. Och déi Geschicht, dass mer nach ëmmer eng Diskriminatioun hunn zwëschent Kannergeld, vun de Kanner vu Residenten a vu Frontalieren, alles net ze gleewen, mee ass awer nach ëmmer esou, ass Nachholbedarf wichteg. Et ass och wichteg, dass mer hei vun de vun der Organisatioun vun de Prestations médicales schwätzen. Et ass wichteg, dass mer vun de Maladies professionnelles schwätzen, dass mer do eng Unerkennung vun neie Ris also vun deene psychosoziale Risiken och kréien an der Fro vun der Maladie professionelle. Mee wat ass wichtig, dass mer vum Télétravail schwätze mer hei, dass mer gären eng Harmoniséierung hätte vun allen, wat d'Sécurité sociale, mee natierlech och wat d'Steiere belaangt, vun alle schaffende Leit hei zu Lëtzebuerg an dat heescht och vun den dräi Nopeschlänner. Mee wat awer hei wierklech den Top-Thema wäert gi vun der nächster Zäit, an Der wësst dat, dat ass, dass et wichtig ass, dass mir eise Pensiounssystem behalen. An do. ginn d'Attacke jo elo geridden, si gi jo elo lass, do wëlle mir eng Kéier drun erënneren, dass mer eben e gudde Pensiounssystem hunn, och ee vun deene beschte weltwäit, an dass de System och haut absolut serein ass. De Carlos ass herno an dofir méi an Detail ze goen, mee mir hunn Nach ëmmer ganz 24 Milliarde Reserven. Mir brauchen elo net deenen ze gleewen, déi eis andauernd soen, mir kommen do un eng Rentemauer erun. Déi ganz Schwaarzmolerei, déi elo gemat gëtt an déi jo scho mat gedroe gëtt am Débat politique an esou an der öffentlecher Debatt, do huet jo scho quasi jiddereen acceptéiert, dass eise Pensiounssystem net méi tragbar ass, jo dat ass. net wouer an och dat muss enke richteg gestallt ginn. Mir hunn e gudden an e staarken öffentleche Pensiounssystem an dee muss verteidegt ginn a mir wäerten an OGBL wäert dat maachen an ech hunn dat och schonn an der Pressekonferenz vum nationale Virstand gesot, mir wäerten dat esou maachen, wéi mer et a Frankräich matënnerstëtzt hu vun der éischter Minutt bis déi lescht Minutt do, iwwerall do, wou et wäert noutwendeg ginn. Mee fir d'alleréischt muss een elo mol enke erklären, dass mir e ganz staarke System hunn, wou et am Moment keng, kee Grond gëtt zu där Schwaarzmolerei, déi gemat gëtt. An dat do, dat kenne mir, dat gëtt ëmmer erëm probéiert. An all Kéiers ass an der Vergaangenheet eis gesot ginn, Muer ass et eriwwer an esou geet et net méi weider a mir kommen do an, an, an d'Labyrinthe mat eise Reserven a mat eisem Pensiounssystem. Ëmmer erëm ass, ass dat dote passéiert an ni huet et sech bewahrheitet. Et ass all déi, déi Prognosen a Projektiounen, déi gemeet gi sinn an der Vergaangenheet, Och 2012, wou déi lescht Pensiounsreform gemeet ginn ass, déi waren och falsch. Och déi hu sech schonn 10 Joer dono als falsch erausgestallt. An trotzdeem ass eng Pensiounsreform gemat ginn, wou mir alleguerten an all déi Jonk, déi no eis schaffe komm sinn, schonn Verschlechterunge wäerten erleiden. An trotzdeem ass eng Pensiounsreform gemat ginn, wou eng ganz Rei Saachen elo schonn erëm missten aus der Welt geschaaft ginn, well et Verschlechterunge sinn. Op op Basis vu falschen Projektiounen. An elo wëllen se eis dat erëm eng Kéier ënnerjubelen, dass alles wäert schlecht ausgoen an dass mer mussen un un de System goen. Et huet keen déi Kristallskugel, och dat soe mer ëmmer erëm, fir hei Prognosen ze maache bis 2070. Dat soll een och net maachen an et ass falsch dat ze maachen. Mir solle kucken eise System am Equiliber ze halen an e soll gutt funktionéieren. Dozou sti mer och an do wäerte mir och alles maachen. A wann deen Dag wou wou ee gesäit, Mir kommen an Enkpäss. Do hu mir eng ganz Batterie u Propositionen, mee et soll een net mat enger Wahrsagerei am Beräich vun der Science Fiction eis haut soen, mir mussen de Pensiounsalter eropsetzen oder mir mussen deene Jonken hir Pensioun verschlechteren oder den Niveau vun de Pensiounen erofsetzen. Dat ass, mengen ech, am Beräich Sécu haut den Défi. An dofir steet dat och kuerz hei dran an engem Bullet point, mä do wäert nach ganz vill vun eis kommen. An deen zweete groussen Defi, dee läit an der Gesondheetspolitik a Versuergung. Och do ass haut d'Pressekonferenz net exklusiv dofir do, mä och dat ass awer, mengen ech, en Challenge, dee mer, mussen als Gesellschaft ergräifen, well eng Gesellschaft léisst sech eben och dru moossen, wéi geet se ëm da mat hire kranke Leit, mat hire pflegebedürftege Leit. An do hu mir bis elo ëmmer e ganz gudde System gehat, och deen, deen och op engem solidareschen, öffentlech finanzéierte Gesondheetsversuergung berout, deen eis eben och garantéiert, dass mer héichqualitativ Soinen hunn a fir jiddereen déi selwecht sinn. Dat ass jo elo mol dat Allerwichtegst. dass net deen, dee sech et ka leeschten, besser behandelt gëtt wéi deen, deen sech et net ka leeschten. An dat do wëlle mir net hin. Also dat ass eppes, wat mir net gutt fannen. An do, do wiere mir eis och dogéint. An do warne mir virdrun, dass mer net sollen dohinner kommen. An duerfir. hale mir un eisem System fest, deen awer sécherlech och verbesserungsfäeg ass a wou och villes ze maache gëtt. An déi Saache schreiwe mer hei eben op. Mir brauchen eng besser Organisatioun vun der Chirurgie ambulatoire. Elo gëtt scho Jore gesot, et muss méi ambulant gemeet ginn an hannendru feelen dann d'Strukturen. Déi Strukture sollen zum Secteur hospitalier gehéieren, déi sollen net engem Privatkapital gehéieren. Dat ass ganz wichteg. Mir wëllen net, dass eis öffentlech Gelder do an d'Hänn vun Investisseure falen, déi mat eiser Gesondheet e Business maachen. Dat ass eppes, wat mir eis total dogéint leenen an ëmmer gemat hunn an och wäerte weider wieren. Mir brauchen awer eng Organisatioun, eng optimal vun der ambulanter Chirurgie a Behandlung. Mir brauchen och IRMen, besser a gutt, an esou dass een d'Méiglechkeet kritt säi Rendez-vous ze kréien, wann et noutwendeg ass an net iwwerdriwwen, mee do wou et muss sinn an an engem Zäitraum dee raisonnabel ass. Mee mir brauchen déi an der an engem Secteur hospitalier a mir brauchen déi net an den Hänn vun auslänneschem Kapital. Dat ass eis Positioun an do brauch een do brauche mer sécher Also do gëtt et sécher ganz villes, wat ze verbesseren ass. Mir brauchen och méi Spidolsbetter, Covid huet eis dat gewisen. Mir brauchen och méi Fleegepersonal, och dat huet Covid eis gewisen. Do ass och eppes ze maachen. Eis dee leidesch Thema vun den Urgencen, ech menge jiddereen huet domadder d'Flemm, mee dat bedeit awer net, datt et elo besser ass. Mir ginn engem Affekotebüro eng Structure hospitalière, mee dat bedeit einfach, Jo, komm mir kucken, wou kann een de System verbesseren. Vläicht brauche mer méi Maison médicalen a besser organiséiert Maison médicalen, dass déi mol scho kënnen opfänken, all déi Fäll, déi net missten an der Urgence landen. An Dir wësst, vu wat ech schwätzen. Mir brauchen och en Tiers payant oder PID, wéi en haut heescht, deen och do de Leit erméiglecht, eebe wa se krank sinn, kënne gesond ze ginn a gepflegt ze ginn an net aus finanzielle Grënn mussen op eng Gesondheetsversécherung verzichten. Mir sinn also géint all Privatiséierung. Ech muss méi schnell maachen. De Logement ass natierlech och dran. Jo, schlëmm, also schlëmm. Ech mengen, do kennt Der eis ganz Positiounen. Mee et ass effektiv versot ginn elo jorelaang vu Regierungen no Regierungen, déi Kris do iergendswéi ze léisen. Jo, elo muss déi nächst Regierung da widder déi Kris do léisen, gell? Mir brauchen eng wierklech endlech Brems bei de Loyeren. Leider sinn d'Locatairen nach ëmmer déi, déi am prekärsten hei zu Lëtzebuerg sinn, am meeschte betraff si vun de ganzen traurege Statistiken, och iwwer Aarmut a Prekaritéit. Mee d'Loyere sinn awer och déi, déi am meeschten an d'Lut ginn. A mir brauchen e Plafonnement, an zwar e seriöen, net wéi dee wou elo virgesinn ass, mee een, deen de Liewenskäschte Rechnung dréit. Soss geet et net, soss gi mer do duerch de Plaffong. Mir brauchen e sérieuxen Impôt foncier, also een, dee wierklech och d'Progressivitéit vun de, eng Progressivitéit beinhalt, dee wierklech kuckt, wee besëtzt wéi vill an dann méi besteiert muss ginn. An dee soll och direkt kommen an net an zéng oder fofzéng Joer muss elo wierken. Elo ass et d'Zäit. Mir brauche méi Logement abordable, mir brauchen e Klimawohngeld, mir brauchen hei, Jo, dat sinn déi dräi grouss Achsen, déi am Logement do ze proposéiere wären. Mir brauchen, wa mer ëmmer vun der Gerechtegkeet schwätzen an de sozialen Inegalitéiten, da gi se leider an eiser Welt ganz fréi un, vill vun eis wëssen dat, well se selwer Kanner hunn, déi an Schoule ginn, wou mer et dann direkt materliewen. Mir hu leider e Schoulsystem, deen d'Inegalitéiten net aus der Welt schaaft. a vläicht esouguer nach zum Deel fördert, a vun de, zwëschent de soziale Couchë vun de Leit. An do brauche mer e Paradigmewiessel. Mir brauche wierklech do e systemesche Changement, deen deem doten en Enn bereet an d'Chancëgläichheet fir jiddereen aféiert. Déi hu mer awer net. Bon, dat ass, meng ech, jidderengem bekannt. An, an dat geet natierlech net doduerjer, datt mer méi Privatschoulen an d'Welt setzen an da kucke mer emol, wat geschitt am Benchmarking. Mä et geet natierlech och net doduerch, datt mer méi Konkurrenz zwëschent den öffentleche Schoule maachen an datt mer Carrièren bradéieren an dat ëmmer méi bëlleg maachen, Enseignant ze ginn an duerfir a manner bezuelen. Mir brauche méi, als Gesellschaft musse mer méi Wäert leeën op d'Handwierk. Alles dat ass och schonn oft vun eis gesot ginn. An dat alles soll natierlech geschéien an enger Welt, wou keen Ënnerscheed méi gemat gëtt, ob et e Mann oder e Fra, e Jong oder e Meedchen ass. An an enger Welt, wou et staark öffentlech Déngschleeschtunge ginn an eng staark Gesellschaft, déi net privatiséiert a liberaliséiert à gogo, an duerfir hu mer och dee Kapitel Service public, ech mengen, deen ass an aktuellen Zäite mega wichteg. Hei kënnt Der alles noliesen. Ech ginn elo méi séier, wéi Der mierkt. Ech muss, ech sprengen hei d'Zäit. Bei dem Kapitel Service public soe mer alles vun eisen öffentlechen Déngschter, der Wäertegkeet, déi se dann och an der Covid kritt huet an déi Unerkennung, déi se awer hannendrun net kritt, déi Privatiséierungsfroen. Mee ee Saz erlaabt mer just zu der Fro vum öffentlechen Déngscht. Den OGBL ass och zoustänneg fir Leit, déi am öffentlechen Déngscht a beim Stat schaffen, a mir, ginn net mat un de Verhandlungsdësch gelooss, muss ee sech virstellen. Dat heescht, do gëtt de Kollektivvertrag eleng zwëschent enger Gewerkschaft an engem Minister an engem Ministère verhandelt. Do fuerdere mir, an och domadder muss Schluss si bei der an der nächster Mandature, dass den OGBL mat mat kann d'Bestëmmunge vun deene Leit verhandelen, well mir dorop halen, well mir do Dausende vun Dausende Leit hunn, well mir a grousse Secteuren, déi direkt vun deem Accord salarial ofhänken, majoritär sinn, a mir hunn e Recht drop, deenen, dat ass eng Fro vu renger Demokratie, mat deenen hir Konditiounen mat ze négociéieren. An da géife mer verschidde Saachen anescht négociéieren a mer géife méi Gerechkeeten an d'Carrièren versichen eranzebréngen an ufanks d'Gehälter versichen och do e bëssen eropzesetzen. Mee dat steet hei am Detail dran. An all eis Ideeën, Visiounen, eis Aarbecht, eis Aktivitéiten als Gewerkschaft, déi ginn natierlech nëmmen dann, wann d'Gewerkschafte sérieux geholl ginn a wa mer eng Stärkung vun de Gewerkschaftsrechter hunn. An déi brauche mer. Mir ginn ëmmer méi ausgeschloss, leider. A ville Gremien gëtt et schonn. Keng Besetzung méi, also dat gëllt eigentlech och fir d'Patronat, hein, mee do gëtt et, mir schwätzen elo fir eis Säit, gëtt et, ginn ëmmer méi Gremien aberuff, wou ebe keng Cogestioun ass, kee Sozialdialog besteet. Mir ginn an x-Hochcomitéen an Aarbechtsgruppen. net méi consideréiert. Dee leschte Beispill war dee Comité du travail féminin, wou d'Gewerkschaftssäit soll ersat ginn an duerch Vertrieder vun der Zivilgesellschaft, a mer da gesot kréien, mä dat sidd Der jo, jo mir brauchen awer als gewielte Vertrieder vun de Leit eis institutionaliséiert Plazen och do, wou mer bis elo ëmmer mat konnte schwätzen an och nach méi. An duerfir brauche mer eng Verbesserung vun de Gewerkschaftsrechter, och fir d'Personaldelegéierten um Terrain, dass déi och méi kënne matschwätzen, och fir eis an de grouse Verhandlungen. An do steet och den Detail am Text dran. Voilà, ech halen op, well et einfach ze vill ass. Mir hunn eis d'Fro gestallt, wéi geet dat do an enger klenger Pressekonferenz? Majo net, mierke mer grad, an enger dräivierel Stonn. Dir frot Iech, d'Thema Klimawandel ass net als eenzelne Kapitel, dat ass bewosst vun eis, well et en Thema ass, wat eis néierens, roueg ka loossen a kengem Kapitel, an duerfir fënnt et sech an all Kapitel erëm, mee et ass en transversale Sujet, wann ee sou wëll, déi eis Upassung vun eis alleguer an eise Politiken, an deem wat mer maachen, fir géint de Klimawandel virzegoen, fir d'Paräisser Klimaziler anzehalen, an dozou sti mer als OGBL, Déi betrëfft souwuel de Logement wéi d'Aarbecht, wéi d'Steieren, wéi wéi de Schoulsystem, wéi d'Santé, wéi d'Sécu. Dee, dat ass iwwerall wouer. An duerfir fënnt ee sech hei flächendeckend, transversal an an alle Sujeten erëm. Net, dass Der mengt elo, dat wier eis op eemol net méi wichteg. A jo, dann, a fir de Rescht hu mer eis missten drop resuméieren hei op e puer Sujeten, an dat war keen einfachen Exercice, wéi Der gesitt. Eieiei, sorry fir d'Längt an e grousse Merci fir d'Gedold. An elo si mer do fir d'Froen.